Mae'r rhan fwya' o bobl yn credu fod Mair yn dal yn wraig gymharol ifanc. Doedd ganddi ond ychydig i'w pharatoi ar gyfer hyn. Mae mawredd yr hyn oedd y Duw yn ei ofn ohoni hi y tu hwnt i'n dychymyg ni. Mae Chan nid yn unig yn hardd, mae'n llawn o'r math o ffydd sy'n herio confensiynau, yn mynnu ailgyfeirio bywyd ac yn gosod cwrs ar gyfer yr Efengyl ble mae gwasanaeth ac nid grym sy'n dylysu duwioldeb. Nid darn o ryddiaith addfwyn mohoni, mae'n anthem tanseilio ac o newid radical.

So I wonder in our ministry areas and in our church communities, how are we at this time learning to express God's care for the poor? What are we doing to make a difference? Ac yn ail, mae Mair yn rhoi llais i'r newynog. A'i geiriau eto. Llwythodd yn wynog a rhoddion, ac anfonodd y cyfoethogion ymaith yn waglaw. Unwaith eto, mae trefn normal yn cael ei droi wyneb yn waered. Yn ddiweddarach yn yr Efengyl, i ni'n darllen sut y porthodd Iesu y 5,000. Disgrifodd ei hun hefyd fel bara o'r nefoedd sydd yn rhoi bywyd i'r byd. A ddynwn ni ddim yn gwahaniaethu'r neges ysbrydol oddi wrth yr un faterol yma. Ydy, mae Iesu yn llenwi'n calonnau newynog gyda chariad trawsnewidiol, ac yn rhoi heddwch na fyddwn ni'n ei gael yn un man arall yn lle'r aflonyddwch sy'n cnoi ac yn brifo. Ond mae hefyd yn dyheu am fwyd o byd sydd, er a digonedd, hefyd â llawer, llawer iawn gormod sy'n newynog ac yn sychedig. Mae Can Mair hefyd yn holi cwestiynau dwfn, treiddgar wrth bob cenedl ac wrth bob cwmni ac asiantaethiau rhyngwladol. Sut allwn ni'n fwy dwrnwynog gyda phethau da? Mae eglwysi yn ceisio dileu newyn, sut bynnag maen nhw'n gwneud hynny, yn gweithio gyda chân Mair mewn ffordd da a ffyddlon. And lastly, Mary gives hope to the hopeless. Her words once again. He has helped his servant Israel in remembrance of his mercy.

Hosea chapter 2 verses 14 and 15. Yn ei hanfod, mae'r ffydd Christnogol yn golygu gobaith. Mae Duw'n dyheu am i bobl fyw bywydau gobeithiol a darganfod ynddo ef beth sydd yn rhoi diben a chyfeiriad newydd i ni. Pan mae ysgrifenwyr yr Ysgrythurau disgrifio gweithredoedd Duw yn y gorffennol, maen nhw'n gwneud hynny i ysbrydoliaeth, i ysbrydoli ffydd a gobaith yma, nawr ac yn y dyfodol. Ac fel y dywed Mair, mae Duw sydd wedi dangos trugaredd wrth Israel yn dyheu am ddal i gael trugaredd. Dyna sut y mae pobl yn cael eu hailgymodi âd yw, ar y naill wrth y llall. Sut y daw torcalon yn heddwch. Sut y mae bywydau anhrefnus yn darganfod cychwyn o'r newydd gyda maddeuant a llawenydd. I wonder, how can we be those who provide hope for our world and for our communities?

One God for ever and ever, world without end. Amen. Ac i gloi, i ni'n gofyn am fendith Dyw ar ein bywydau ac ar bawb sydd yn anwyl i ni. Gweddiwn. Dyw'r anfonwr, anfonni. Dyw'r anfonedig, tyrd gyda ni. Dyw nerthwr y rai sydd yn mynd, nertha ni. Fel yr awn gyda thi, a dod o hyd i rai i'th eilw di, yn Dad, Mab ac Ysbryd Glân, nawr ac am byth. Amen. A gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glan, fod y gyda ni oll, byth bythoedd. Amen. The Lord bless you and keep you this day, and give you all that you need. Go well in the faith of Christ. Amen.